Кызлар кая бара икән? Тик шулай да чамаларга була. Кибеткәдер инде. Язга чыккач, кием салым яңарталар. Кыска итәкләр, ефәк юка күлмәкләр кирәк. Хатын кыз кибеткә керсәме, бөтен дөньясын оныта. Бүген дә тиз генә кайтмаслар ахры. Әле сөйләшәсе сүзләре дә җыелгандыр. Атна буе очрашмадылар ич. Ни хакында сөйләшерләр, тыңлыйк әле. Ишеттеңме соң әле Казан универсиадасына чәчәк букетын сайлаганнар. Җиңүчеләргә кечкенә кызыл ләләләрдән торган Факел формасындагы композиция биреләчәк. Чемпионнар букеты үзенең матурлыгы һәм зәвыклылыгы белән аерылып тора икән. Кызыл төстәге егерме бер мини-тюльпаннан торган һәм яшел төргәкле әлеге нәзакәтле букет спортчылар кулында чын янып торган факелны хәтерләтәчәк. Бигрәк матурны уйлап тапканнар, шулаймы? Флористлар эшләсә, җиренә җиткереп эшли инде алар Ленизы. Менә аларның чәчәк дизайнерлары һөнәрләре соңгы елларда чыннан да бик киң колач алды шул. Чәчәкләр тормыш бизәге. Аларга карагач, ирексездән елмаясы килә, хуш исләреннән башлар әйләнә. Ә бу гүзәллекне сөекле кешеләребез бүләк итсә, тагын да күңеллерәк. Уйлап караганыгыз булды микән, чәчәкләрнең һәрбер төсе билгеле бер мәгънә аңлата икән.

Чәчәкләр төрлеге дә бик күп икән. Безнең туйыбызның бер еллыгы миңа матур чәчәкләр бирәме кирәге. Әйе, чәчәкләребез бик күп. Әле без э, тере чәчәкләрдән башка ясалма чәчәкләрдән дә бик матур композицияләр ясыйбыз. Шулай ук безнең салонда коллажлар алырга мөмкин э, һәм безнең витринда оригиналь сувенирлар сатып алырга була. Юк, шулай да мин тере чәчәкләр букеты сайлар идем. Алайса әйдәгез, э, тере чәчәкләрне сайлар өчен холодильник янына барыйк. Сезнең хатыныгыз нинди чәчәкләр ярата? Әлбәттә инде, хатын-кызлар инде ярата. Чәчәкләр патшасы, розалар. Тик кызыл булмасын. Мин сезгә йомшак төстәге ак розалар тәкъдим итәр идем. Хәзер холодильникка керәбез, аннары чыккач бергә җыярбыз. Хәзер букетны җыябыз инде. Мин сезгә менә шундый йөрәк формасындагы каркаска җыярга тәкъдим итәр идем. Бик матур килеп чыгачак. Менә шундый э, кечкенә генә э, йөрәк формасындагы элементны кертеп куйсак, букетыгыз әзер була. Ошыймы сезгә? Ошый.
Рәхим итеп алыгыз. Рәхмәт, Гөлзар, менә йөрәге булгач инде тормыш иптәшем тагы да ныграк шатланыр. Ә сез беләсезме, минем бит әле кечкенә улым Эмир дә бар. Карап торам, сезнең шул кадәр матур уенчыклардан ясалган букетлар бар. Аңа да бер нәрсә бүләк итәсе иде. Әйе, бар.
Үзебез ясадык. Малай кешегә менә шундый букет килешәчәк. Кулдан ясалган букет, менә шундый э, кечкенә куян балалары белән җыеп куелган. Тотыгыз.
Сөеклеме? Улыма. Рәхмәт.
Букетларыгыз тагы да тулы булып торсын өчен, менә мондый открытка өстәп бирәбез. Кулдан ясалган.
Гөлләмәләр төзегәндә фантазия генә җитми, ә сабырлык, мөстәкыйльлек сыйфатлары да кирәк. Үсемлекләр белән эшләү уңай йогынты ясый икән. 15-20 минуттан соң кешенең нерв киеренкелеге бетә, агрессивлыгы юкка чыга, хәрәкәтләре тигез, төгәлрәк, иркен, ышанычлырак була башлый. Күптән түгел Британиядә иң бәхетле һөнәр ияләрен ачыклаганнар. Флористлар, чәчтарашлар һәм косметологлар үзләрен бәхетлерәк дип саный икән. Алар эшне җиренә җиткереп, билгеле бер кагыйдә кысаларында тирә-якка матурлык тараталар. Алтын балык тапшыруның спонсоры, Флорентина чәчәкләр модасы йорты.

Кулдан да матур иттереп иҗат итеп була икән.
Бүгенге көндә күбебез төрле бүләкләрне кибеттән сатып алабыз, чөнки ул җиңел дә уңай. Ләкин үз кулларыбыз белән ясаган бүләкләр күпкә кадерлерәк. Шуңа күрә бүген мин сезгә открыткалар ясау буенча мастер-класс күрсәтәм. Безгә кирәк булыр картон, төрле рәсемле кагазьләр, линейка, кочы, клей, каләм, ике яклы скотч һәм төрле-төрле декор. Башта без үзегезгә ошый торган картонны сайлыйбыз. Менә мин мондый төслене алам. Картонны уртадан алып бөклибез. Аннан безгә

Картонга ябештерәбез. Беренче кагазны без туры беркетәбез. Икенчесен әз генә кыйгачрак. Менә безнең открытканың төп нигезе әзер булды. Хәзер без төрле чәчәкләр һәм төймәләр ябештерәбез. Менә мондый чәчәкләрне кибеттән садып алырга мөмкин, яки өйдә булган ясалма чәчәкләрдән алырга да ярый. Тагын безнең менә мондый яфраклар бар, кагаздан ясалган. Хәм кипкән үлән сабагы кирәк була. Без яфракларны клей белән ябыштырабыз. Открытканың бер почмагын сайлап, шунда без яфракларны беркетәбез. Менә без яфракларны ябештирдек. Хәзер безгә үлән сабакларын ябештирергә кирәк. Берничәне алабыз да шулай ук клей белән беркетеп куябыз. Яфраклар янына. Әз генә клей тамызып, яфраклар уртасына без беркетәбез. Аннан без чәчәкләрне шунда куябыз. Безгә ике чәчәк җитәр. Чәчәкләрнең төсе төрле булса да ярый. Мин мондый төсне сайладым, чөнки минем кагазьдә дә шундый төс бар. Ә, чәчәкләр ябышкач, аларның уртасына матуррак булсын өчен мин сәйлән тезәм. Мин ак төсне сайладым. Безгә ике сәйлән кирәк була. Шулай ук клейга аларны утыртабыз. Менә безнең шундый чәчәкләр чыкты. Открытканың бу почмагы буш булмасын өчен шулай ук бер-ике сәйлән ябыштырып куйыйк. Бу ике бәләкәй сәлән үзенә карап ниндидер шарм биреп тора. Менә безнең открытка әзер, әмма нинди бәйрәмгә ул багышланган без белмибез. Шуңа күрә мин принтердан туган көнең белән дигән язуларны чыгардым һәм шуларның берсен мин Клей белән открыткага беркетәм. Менә минем открытка әзер. Мин аны апайма бүләк итәм. Эченә теләкләр генә язарга калды. Сез дә мондый открытканы ясап карагыз әле.
Илсия Җыр, моң булмаса, кеше ничек яшәр иде микән ул, ә? Андый кеше, гомумән, җир йөзендә юктыр ул. Моңайсак та, шатлансак та, күңелгә җыр килә. Бәйрәм җитә. Сигезенче март алдыннан берәр концерт юкмы икән? Бар, соң Динәб һәм Рафаэль Латыйповлар килә.

Шәһәребезгә беренче карлыгачлар булып язны иң беренче сез алып киләсез. Ходай насыйп итсен инде, Ходай насыйп итсен инде, иә. Бик теләп, чөнки Чаллы каласын яратабыз. Элек-электән дә инде ул безнең өчен чын мәхәббәт каласы булган калаларның берсе. Гомумән, кеше гомерен Һәрвакытта да иң матур мизгелләрен, яшьлеген язлар белән тиңлиләр. Шуңа күрәдер дә, һәрберебез өчен дә иң матур мизгелләр гомеребездә, ул яшьлек. Менә шунлыктан күңел һәрвакытта да язларга тартыла. Тормыш иптәшегез белән беренче танышу мизгелләре ничек башланды? Менә шулар хакында да сөйләп үтегез әле. Менә сезнең тирәндәге серләрегезне беләсе килә. Танышу безнең, киресенчә, Кышның иң суык көннәренә декабрь айларына туры килде. Ул вакытта мин Буа медицина училищесында укыйдыр идем. Рафаэль безгә шунда училищега килеп йөрде. Ник димәктән, ул сәнгатькә якын кеше иде ул вакыт тукта. Җиңүнең 40 еллыгына училищеда зур гына конкурс игълан ителгән иде төркемнәр арасында. Менә шунда әзерләргә килде ул безгә. Һәм без шушы конкурста җиңеп чыктык. Ә декабрь аенда шушы безгә булышырга, ярдәм итергә килеп йөргән Рафаэль белән безнең арабызда мәхәббәт башланды. Әкрен генә дуслык җепләре, аннары мәхәббәткә әверелде. Гаиләгез турында мин үзем шәхсән ныклап тирәннән белмәсәм дә, ә менә игезәк кызларыгыз, җимешләрегез турында җырларыгыздан ишетеп беләм. Игезәкләрегез нәрсәләр эшләп ята бүгенге көндә? Гаилә өчен иң кадерле нәрсә, ул балаларның тууы. Ә инде игезәкләр булгач, бигрәк тә безгә Ходай Тәгалә икеләтә бәхет бирде, Аллага шөкер. Киләчәгебез дә шулай булсын иде. Кызларыбыз тууы зур шатлык булды. Кызларыбыз бүгенгесе көндә, берсе Илнарыбыз үзебезнең белән әле, әлегә кияүдә түгел. Үзенең насыйп ярын очратмады әле әлегә хәтле. Бөтендөнья татар конгрессында эшли. Ә икенчесе, Изәкнең икенче сыңары, ансы инде биш ел элек гаилә кырып җибәреләр киявебез Марат белән. Бүгенгесе көндә өч яшь белән бара оныгыбыз Хәлил, бик матур үсеп килеп бара, сөйләшә башлады. Кыз баланы бигрәк тә аны киендерергә рәхәт бит, аны Курчак урынына уйныйсың инде аны. Ул, беләсезме, ул менә кеше янына тотып чыкканда, бакчага илткәндә матур киендереп, курчак кебек инде ул рәхәт. Ә менә кайчан елап яталар, кайчан аларны үстерәсең, анда бик үк рәхәт түгел, игезәк. Берсе, берсен йоклатып кына җибәрәсең, икенчесе елый башлый. Икенчесен аласың кулыңа, тегесе тотына еларга. Аның булгандыр инде авыр мизгелләре дә, әмма ләкин рәхәт мизгелләре күбрәк истә калган.

Бабайлар дога кылган, сабантуй урыны булган, буалан, буалан. О, менә кая икән ул кызлар, исәнмесез? Исәнмесез. Мин әле урамда яз дип торам. Ә менә монда икән яз. Тәмле итеп чәй, чәйләрегез тәмле булсын. Сезнең концерт программагызның да исеме бик матур, Бар ул мәхәббәт дип атала. Һәркемгә кагыла. Әле менә алдагы программаларыгызны караганым бар, игътибар иткәнем бар, күзәтеп барам. Алар сезнең ничектер үзенчәлекле, театральләштерелеп ясалган, биючеләр дә һәрберсе бер-берсенә ошамаган, шулкадәр менә җылы кабул ителә. Быелгы программагыз ничек күздә тотыла? Әйе, һәр концертның, менә бит инде, бертирлектән котылу өчен, Һәр сезонга, һәр концерт программасын өр-яңадан төрле-төрле итеп ясарга тырышабыз. Бармы мәхәббәт? Чөнки менә бу сорау кешелек дөньясын инде бик күптәннән борчый. Менә балачактан алып олы яшьтәге кешечә, кешеләр бит инде һәрберсенең үзенең ниендә, йөрәгендә, күңелендә шушы сорауны йөртә. Һәм инде без үзебезнең җырларыбыз аша, үзебезнең сөйләүләребез, үзебезнең биюләребез аша менә шушы теманы ничек булса да ачып бирергә, халыкка җиткерергә тырыштык. Менә шушы концертлар барышында бит инде сез һәрвакыт шулай ук журналистлар белән дә очрашып торасыз, әйме? Әле сез бит үзегез журналист кеше. Журналист белән артист һөнәрен мин инде бер төрле дия алим, чөнки алар һәрберсе шәхесләр, кешеләр белән, һәр кеше белән теге шәхси эшләргә тырышам. Менә җыр сәнгатендә дә, журналистикада да ул инде менә кеше белән эшләү. Әле менә үзегезнең бик бәхетле көннәрегез, җилкәгездә әби-бабай исеме йөртәсез. Әйе, без хәзер инде менә яңа титулга ия булдык, әби белән бабай. Моның белән бик тә горурланабыз, чөнки инде безнең менә безнең якларда инде бик яратып әби белән бабай диләр һәм без дә инде аңа каршы килмәдек һәм инде мин ул сүзне бик яратам. Бабай дигәнне.
Бүреләр? Ах, нишләргә?

Нигә әле син минем өнемне җимерәсең, тынычлыгымны бозасың? Йә, ни хакың бар? Син безне ауларга килдеңме? Эх, сез, кешеләр! Юк, Бүре, мин сезнең тынычлыгызны бозарга теләмәдем. Мин бары бәхет эзләп йөрүче бер мосафир гына. Үзегез Буа якларыннан, соңгы елларда Казанда яшисез. Бүгенге көндә Буа белән Казан арасын нинди җепләр бәйли? Бәйләнеш бармы? Туган нигез, туган туфрак, артта калган гомернең матур мизгелләре бизи, бәйли, бизәп, бәйләп тора. Һаман да шул тарта. Туган якларга еш кайтабыз. Сез әле күптән түгел генә арып-талып, кайсыдыр ерак яклардан кайтып төштегез. Әле сәяхәттән туп-туры сезгә килдек дисәң дә була. Чыннан да, без әле гастрольләрдән кайтып кына төштек. Безнең зур турне тәмамланды. Инде барлык дусларны, барлык чаллыларны, барлык тамашачыларны үзебезнең концертларыбызда көтеп калабыз. Мөмкинлектән файдаланып, Алтын балык кызларына. Һәм Чаллы шәһәрендәге барлык гүзәл затларны менә якынлашып килүче язның беренче бәйрәме, Сөйгенче март белән ихлас күңелдән котлыйсы килә. Нәфис затларга иң изге хисләрем, сезгә бәхет, шатлык, байлык!

Ниһаять килеп җитәбез кибеткә. Әле ярый җыяу бар иде дигән соң. Беренчедән, күпме яңалык белдек, рәхәтләнеп, иркенләп сөйләштек. Һәм инде җыяу баргач, хәрәкәттә бәрәкәт, физкультура булды, дустым. Әйе.
Линиза, әйтергә дә оныттым. Торам. Язның беренче көннәре белән сине. Тиздән кошлар кайтыраймы? Үләннәр чыга башлар.